Coma reste pròche l'estadi d'Umèc, ai agut l'enveja de veire mon primièr match de rugbi e d'en saupre un pauc mai. Las originas del rugbi, ben, coma un fum d'espòrt fin finau collectiu, es Englés dins lo fum, anava dire, e sovent dabal que son venguts los espòrts que coneissèm lo mai, que sió le rugby, que sió le fotbòl, mai los espòrts e mai mai engleses, donc tra pus nos origino dins las isclos britanico, eh, a l'entorn d'aquelis collègis, licèu e grandos escòlos que justement volion associar totjorn ben al cereblal lo fisic, foguèt una de las grandos grandos idèi.
Donc, coma las sasons d'Anglatèrra començan al mes de febrièr, las doas formacions professionalas que son lo Toulouse Olympic que jòga en Championship, qu'es la segonda division, e los Dragons Catalans qu'eles jògan en Superliga, jògan bèi aquesta partida de preparacion a Carcassona, un afrontament donc per plan preparar aquela sason 2020. Après un temps d'escaufament, las equipas tornan al vestiari. E vaquí l'entrada per la partida. Remi Casti retrèvèt lo còr de la rencontre, numèro 22, Lucas Albert.
Per lo rugbi de 13 nasquèt ben dins aquel nòrd d'Anglatèrra, justomènt, pas dins l'Anglatèrra belèu del rugbi de las originas, eh, qu'èra mai mai al sud, dins lo país de lai minas, eh, e son nos minaires de fons aquí del nòrd d'Anglatèrra que faguèron nàisser lo rugbi de 13. Aven donc 13 jogaires sus l'apereno de cada costat, donc ambe una particularitat per rapòrt al rugbi de 15 qu'es sovent lo rugbi que coneisson mai la gents, es a l'entorn de la mesclanha ont solament 6 jogaires i participon al luòc de 8, donc çò qu'explica la manca de dos. D'acostum, dos o 7 jogaires son portats sus la fièu de match, es a dire que i a 4 remplaçants, bèi comes una partida un pauc excepcional, Los dos entrenaire an causit de jogar a mai de 2 o 7 jogaire, es a dire qu'on deurió béser jogar de cada costat un vintenat de jogaire. Que la partida donc es lançado ara amb un primier portat de palmo donc de la còla de Toulouse que s'aplico a ganhar lo. lo mai de mètre possible eh tot tot tot lo jòc de 13 se passa a l'entorn del tengut ça que l'acciu recurrent o un jogaire quand es placat a lo drech donc de gardar la palma d'una part e e deu per la tornar metre en jòc realizar aquel gèste tecnic que concernís a a pausar dins lo meteis temps la palma sul sòl e a la talonada de son pè donc a ben Cinc tenguts per çò marcar, çò es çò que fa bese l'arbitre en aqueste passo, donc l'arbitre qu'es un englés, bèi, que fa bese lo signe cinc dins sa man, l'aquòlo de Toulouse se deu donc desseparar de la palmo en quelque sòrta, deu jogar al pè e la tornar donc als drascatalasc e d'alcòp, Tòrnon partir ambe la meteissa, la meteissa situacion iniciala, eh, e donques çò que riscan de véser pendent un bon quinzenat de minutos, eh, per de que tant que las defensas son pas, son pas encara dins la, dins la lassièra, eh, la, la, la tòca dels jogaires de ganhar lo mai de terren possible e sustot enserbar la bala tant coma, tant coma possible. Avèm vist aquí un premier placatge ofensiu que faguèt recular lo catalan, mas que l'empacho pas de de tornar prene la palmo sul pic aquí, una progression catalana que sembla la de Toulouse, oe son pas encara a a la mitat del terrenh, son al tengut 4, cal susvelhar Monsieur l'arbitre, aquí los catalans an causit de tustar el pè un pauc mai dura per justement inversar la pression e venir defendre tan naut coma possible dins lo camp de Toulouse, çò que capiton, autra particularitat aquí, cadò 10 mètres, Lo lapeleno vesetz un oligno blanco donc que marco cado des mètres e la des carantos que se'n facio que se'n facio de de busaus aquí ten un oligno rucho per de que aben un orèclo interessanto pel tustaires que se sono la caranto vint es a dire que si un jogaire tusto de darrè sos caranto e que sortís la palmo darrier los vint mètres al verso gardarà la conservacion de la palma. Ne qui poder Toloso que s'aplico a faire passar la palma e que faça sa primièra primièra fauto fin finala de la partida es un ana band de passa aquí es comu tanben as dos rugbi eh lo rugbi a aquesta rècla singulara es que cal jogar en avançant e se faire de passos en arrèr donc çò qu'es pas totjorn una logica implacabla donc e aquí donc la passa foguèt en avant donc çò que va balhar Donc un omesclanho en favor des catalans. L'autre diferencio ambe lo 15 qu'an as notar fòrça rapidament sul amesclanho, l'asmesclanho se buton pas, es pas qu'aven pas lo dreit, aven lo dreit de lai butar, mas la la causido de dei jogaires e del jòc un biais un pauc filosofic es de gardar tota son energio per portar la palma justement e mens dins de faso de de conquista o tampado. e una novèla penalitat exactament per la meteissa causa, es a dire que lo jogaire a mentengut la bala per contra un gèste novèl de l'arbitre, l'arbitre ven de faire una mena de molí ambe le braç aquí, ven d'assabentar la cola catalana qu'a la fòto tecnico que be un jogaire serió expulsat automaticament per 10 minutos. Ten important per Toulouse que si Toulouse o marco pas me que capito de faire faire un odèc os demaias catalans, se traparà en sus nombres pendent 10 minuts, donc un moment important. El rugbi de 13 en França es mai que mai un Occitanie grande qu'es concernidos, mas i a encara 20, 30 o 40 ans i avió de còlos dins d'autres grandes vilas de França, París, Roanne, Bordèu, Lion, avion de Marsilha, avion de grandes còlos de rugbi. Aprèp lo calrei de rativisar tabé que aben uèi sus un territòri de mai en mai gran la Superligo que jògon los Dragons Catalans qu'es una competiciu que s'es internacionalizado vist que acueís uèi Toronto qu'es de l'autre costat de l'ocean e de l'autre costat de la tèrra Oceania o aben la NRL que demòra la competiciu esportiva la mai granda de la planeta. Obei a ben tres arbitres e oh non a un pas d'arbitre de de but bèi tres arbitres de un un de del mièch coma disen e dos de tòcos e son religats entre elis via un Un aisino de comunicaciu, donc, que los arbitres de tocos indicon a l'arbitre dins son oreilhet de causas que pòdon véser o que li pòdon senhalar e el del meteis biais se pòt metre en relacion amb elis per los sollicitar. Per marcar un ensatge e lo validar, donc, cal Aplatusar la palmo, donc din din l'embut, es a dire darrier la linho que que passo entre las pagellos e e donc din tot aquelo zono fins a la a a la linho de del fung del terren caval, donc aquel embut que es variable que pòt faire entre 6 fins a 11 mèstre per lo per los mai grans, donc e e tutto palmo aplatusado dins aquelo zono. E ben, es sinonimo d'ensatge, evidentoment, per l'atacant. Situacion favorabla, Anam bese, atencion, gròssa percussiu aquí, gròssa percussiu e. Dont Monsieur Schild va prene lo bejaire de son arbitre de. De tòco que li endico que lo joaire catalan a pas capitat d'aplatussar la palma e donc nos trapan ambe la meteissa situacion, un tengut a 10 mètres de la linha. Es catalans vertadièrament que s'arrapon en defensa e que pensi que se son balhat coma objectiu de pas prene de punts e per lor tenon aquel engatjament puslèu ambe lo Polido Mestrejo e son puslèu eficaç dins aqueste domeni. Atenciu tornamai a dreit, oi, insistisson fòrça aquel costat lor agrada, aqueste còp, aqueste còp per contra Toulouse a atrapat la cible, oi, ensag de Toulouse, oi, fa fa mai d'un còp que vesen lo Tolosa tornar sus aquel costat de dreit, oi, insistisson, insistisson, insistisson e e a fòrça an trapat la cible, donc lo strapan a 4 a 4. Alara, que pensi qu'es la mièstin? Ò, mon ròl es divèrs dins lo monde del rugbi. A lo Rodaro soi totjorn entrenaire de l'equipo de França ò U19, es a dire mens de dos ans abans, e soi totjorn entrenaire del pòle de rugbi de 13 de Carcassona, del Licèu Sabatier. e Charles Cros, que son los licèus qu'acueisson d'atlètas qu'an causit una formacion virada tanben a l'entorn del rugbi. Joguèri a Carcassona, unicament a Carcassona, i faguèri l'escòla de rugbi d'una part, joguèri en junior e un pauc en equipa primièra, mas aprèp, vaquí, la vida a fait que. Ma carrièra de jogaire foguèt mens importanta que la d'entrenaire o director esportiu. Sèn sus un tengut 5, ont deurió aver puslèu una opcion al P des Catalàs. Alavetz que van causir de metre sota pression aquela equipa. Non, jògan a la mà, jògan a la mà, jògan a la mà e aqueste còp per contra, e aqueste còp per contra trapon la solucion. Mon filh, ben, lo rugbi de 13 è ro son projècte. Tot pichó somiava de jogar dins una còla professionala e e poder n'èsser fièr amb messa mamà de veser qu'a capitat çò que çò que volió faire. Aprèp, las causas demòron dificilas dins aquel mitan, mès a 21 ans, fa fa ja 4 o 5 ans qu'es professional

La partidò acabada, rèsto ara a retrobar los ami a la beguda. Rendètz-vos per lo match venent!